Ku, muratuu beettanii? Kutatuu, muratuu. Shibiraan. Taakkuu takka. Ila taakkuma tana namni kutate. Namni kutate. Amma qonnaan bulaa laala. Isin ammoo wayi baadiyaa deebitanii miiraas argattanii kennitanii abbaan soo ijo- warra dhiiraati. Miiraasa uduu jiran hin kennanii silaa.
Minal arudii. Dachii irraa namni kutatee jedhe. Utuma taakkuu tana namni dachii namaa irraa qonnaan bul abee ka halaakame bakka tanatti. Miidhaan miidhaan namni taakkuu takka kutate oobruu namaa taakkuu takka namnummaan beekaa qonnaan bulaan bakkuma wosanaa tana maraate bakka oobruu isaa walakkaa keessatti achi marri keessaan ba'a. Ee lafa isaa walakkaa keessatti marri keessaan ba'a.

Mee biyyee yoo dhudhuma kudhanii tuuqa qotanii biyyee itti baachisan baatee danda'a? Taakkuu tana irraa mee biyyeen yoo ki- mitirii kudhanii gad qotan waa hagam gaatti keessaa baha? Eh? Makiinaa gamtu ba taakkuu tana yoo mitira kudhanii gad qotte makiinaa gamtu keessaa baha? Isaa yoo itti fe'an danda'a dachii torba dhiisaa? Subhaanallah subhaanallah rabbitti fannisaa je baadhu jedhaan kana ati ka kunuu si dadhabnee addunyaa irra dachii namaa tuqi jettee qota irraa murat
متفق عليه dachima torba taakkuusa irraatti rabbii itti fannisa tabnaami tun takkatti himi ayyee dachii torba samiin tanilta argaaru tun samii haga haga itti daangesse rabbi beeka samii takkatti ganna gam deeman

Masaanu waan masaanuu ilaalaa. Dhagaa harka guurattee eeddi gariin hadhallee mana kiyya dhufuuf ta'a dhufuuf taati mana kiyya akka waan an harkan qabu mana isaatti jir mana garii dubartii isaa yoo yoo afur qabaatte yoo mana afurii yeroo takka ta'etta hin teessu afur keessaa takkatti oo'itu fa'a jira yoo kitabu gariin laaftuma fa'a jira kan bakka ati jirtu sagalee illee si nyaata illee si fitta gariin akka karaa sanillee baatu hin feetu eh? فأرسلت ni ergitee jedhe

uduu ta'u ta'u nama biraa as hidde itti haga namara hin dallantu مع خادم kaadima wali ergite Er- er- ergamaa rabbiin keessummaan bira jira amma keessummaa yoo mana eh, eh, manni tokkochi hin danda'u jettee mala hafsa yookaan meeymun allee jedhan Sa- nyaata qopheessitee ergiteefi Ayyee. haa ta'u saahiballee tan beeki bakka tanatti mee amma ta saahiba lama amma saanuu taatanii jedhaa gaafadha ta akkaan wal jaalatu

Gadumatti uttaaltee uduu keessummaan bira jirtu. Sila akkam taata ati haada fudhattee hin fiidduu? Na salphifteemi intalti tiyya jaartiin tiyya na salphifteemi jee. Rasuula keessummaa waliin jiru. Kabajamaa samii torbaa maleekkaa itti bu samii torbaa rabbiin salaata itti kenne. Ka isa filate. Mee ilaala. Qo jaartii mana inni itti inni jiruu san. Ta fidde tana ta fidde maa qorisan dhoofte. Qorii harka dhoofti. Daladduu irraa maal goote siin? Nyaata san balleessuu feeti. Ee daladduu harkaa qaba. Harkuma dhoofte gad uttaaltee oduma inni. Aa daladduu isii itti feeti. Oo silaa wal dhiisan wal dhiisanii iyyuu laata silaa. Harkaan walitti taranii. Amma na dhiiraa jira seetaa jetti.

Ta cabsitu nu eenyu laata dhiiroo? Eenyu inni warra shamarranii? Eenyu cabse laata? Aisha cabse. Maafuma akkana hadiisa eenyu odeesse? Eh? Hadiisa kana eenyu odeesse? Anas eenyu irraa? Aya of.
فضمها rasuulli hin dubbanne waan lollee qorii cabde walitti qabe laalame uf tasgabbeesseetuma rasuulli laalessa qorii walitti qabe keessumma bira jira beektanii qorii nyaanni lafa jigee qoriin hin cabde qorii walitti deebise nyaata keessa kaa'ee aayyoon teessan ni hinaafte nyaadhaa jedhee qorii cabde san walitti deebise ni cabde

waan ajaa'ibaa keessummaa bira jiraa beekaa ee ee keennamu kabalaa adha sadiittuu si xalaaqi jedhame adha lama walitti deebanii addaa dhayaa callaa qaattaa gaafumsa adda baaniiyyu yooma san antun tannaan taatuuyyu jedheetti yooma san finqila amma rasuulli qorima walitti deebisee

olii gadi fiffiiddimii qorii teessaa ibsinu tafayyaaletti ergeef yookiin sun caaluu kan dhabde. Tafayyaaletti isiin gootee itti kennite san galcheef. Kaadimtichum qara tatuun ergite. Eh? Ee tama cabsite maal jennaan beektanii Abbaan waa balleessu tokko waan nama miidhaaru seyaami ufuma miidhaara hin beekan malee. حبس المكسورة Cabduu ammoo ni hambisee jedhe. Eennuuf hambise tama cabsitee hafe. Ee kunoo ilaali ufuma irra ba- onna jette. Ee namni tokko jabaatee amma mee ilkaan soddoma si keessa haasa ee oluttaa laami. Ilkaan soddoma dhiisii mee tokkicha haa cabsu. Paangaanii kaanii O- Oromoon walitti deebiteeti ilkaan isaa dhaabdee fi kana ka- kadhatanii innillee ol jedhee nama laala.

Khadijaa bee argineeyyu. Inni wama Khadijaa hiriyaa isiitillee yoo waa qali waa ergaaf. Ati jaartii hidhii diddiimtu yoo ja- dubartiin yoo jaarte ilkaan fixattee mi? وزاد Ilkaan diimaa hafa. Wama san maaf haasofta yaa'anii kunoo ijoollee qacceen si bira jira. Haya. وزاد Wazaatan hin jedhu. Wazaatan hin argineeyyu si naaf. Yoo jaartee duutee beekanii beektii mi? Saniif akka jetti naaf.

ayi ofa qaala ni jedhe sallallahu alaihi wasallam ergamaan rabbii ni jedhe
namni facaase jedhe
dachii keessatti namni tokko beektanii ooruma namaa ana jaba jedhee dhaqee facaasa ooruu miskiinaa fa'a ooruu namaa keessa namni facaase halkan fa facaasee laftitti bari'e nama laafaa akkasuma godhan

xaa'oo ta'ee humna ta'ee herrega ta'e uma san qofa qaba malee bu'aa lafa san keessaa homaa hin qabu jedhu. Amma waa isaatiin mireessuun wayi ati fakkeenya waan nama tokko innis balleessi horii kan keewoo fudhate namni horii horii kiyyaa fudhate jettee tirfii isaa fudhatta harree keetiin fudhatta malee. Naam. Eh?

Maal jennaan eega inni facaase isa, isa, isa hoongessu waa isaa malee. eh? Facaasee miree rabbi sii godhe ati baasime isaa kee qofa kentaa malee sii tolee miree miree oorruu suutu midhaan situ galfata. Tolee toluu dhabaatee waa oorruu ta'e keessaa wama bayaami. Yoon bayi maal kennitaaf ree? Maaltu jira?

guyyaan qalmaa torbee kalee tare Eh, torbaa kalee torbee kaleetii mi ajaa'iba Ayya, haga haga itti dhumuttu ilaalaa dhiiroo umriin teennaa daftee deemaatti isaan madhaa mee torbee adhaa amma torbee geenne torbee tokkicha hubbaasaa irra qaraatti deebin naam inna di'amaa akum dhiiggoleen keessanii

Ka hurmaati yoomikum. ka huruma- ka hurumati yawmikum Akka kabajaalee guyyaa guyyaan sun kabajaa qabaa beekaa. Guyyaan qalmaa sun ka hurumati yawmikum hadha akka kabajoolee guyyaa keessan kadhaa guyyaa keessan kadhaa kan.
fi baladikum hadha Fi baladikum haazaa biyya keessan kana makkaan illee kabajaa qabdi gaafsan makkaa keessa jiranii.